Gynna ni ryw gwta wyth, wyth munud, um, rhyw ddeg munud ar ôl. Um, dwi'n trio meddwl am rei o'r cwestiynau dwi ddim di holi. a, a ella na i fynd yn ôl gynta at Elgan. Um, a dwi'n siŵr wneud Wyn dod yn ôl i fewn y fama. Nes ti sôn am bod chdi'n sgetsio, modelu, um, y cynnyrch da ni'n gweld ers dalwm, twa, blynyddoedd pan o'n i'n y coleg, oedd os oedd gennych chdi Sketchpad beiros ag ella rei o'r yym marker pens drud, oddach chdi'n ok. Oddach chdi gallu bod fatha stiwdant. Yym, nath dros hanner yn myfyrwyr blwyddyn gynta ni llynadd prynu argraffydd 3-dy 'u hunan. Ma'r pris rhein 'di dod i lawr. Faint faint o'r sort of y dechnoleg, n- n- dwi'n galw nhw'n newydd er ma' nhw o gwmpas ers blynyddoedd ond yr yr yym yn Saesneg be' ma' nw'n galw rapid prototyping, 3D printers, fai- faint ma' hwnna ŵan yn rhan hmm. o'ch sort of dy waith bob dydd chdi? Yym a s- a sud ma' hwnna'n effeithio chdi mewn ffordd? Yym swn i'n deud ma'n ma' 'di dod probably'n eitha' central i be' i be dwi'n neud wan, fatha os os os dyn ni'n designu o beth, os gen i'n amser neith o fynd ar y printer pretty much straight away because ma'n ffordd rili dda o ga'l o beth sy'n eitha detailed, especially os ti'n neud beth allan o plastic, ma'n rili dda because dyn ni'n gallu actually gallu testio fo efo actual electronics neu rhywbeth yn fo hefyd ac ma' actually'n eitha representative o be' ma'n mynd i fod, yym actually... Ie. ...breakdown ond weithiau mae yna, wrach, wel, yn barn fi, weithiau mae yna gormod o reliance ond fo, wrach, wan, gan bod o'n mynd mor uh, popular a bod o'n mor useful, ond weithiau mae just gwneud pethau, fatha mae gwneud foam models, wrach, just ar pnawn yn well na spendio dydd yn cadio beth fyny, a wedyn gwachod dydd o printio, a wedyn dall bod o'n wrong. Weithiau bach yn yeah. fatha, back to easy Ac weithiau mae jyst gwneud full models efo llaw mewn pnawn yn mynd i fod mwy gwerth fawr mae'n gwneud hynna. O'n i'n... So, ie. O'n i'n sgwrsio, mae'n siŵr wneud Wyn ddod i fewn efo yma, achos y, y, dim, y sialens dwi'n meddwl mae myfyrwyr... A dwi'n dwi licio deud hyn achos mae, mae gen ti myfyrwyr sydd eisiau creu i gwaith gorau trwy'r amser. Ond weithiau, yn y broses ti'n gweithio yna fo, neu yn y prosiect, ti jyst, fel ti'n dweud, ti jyst angen bod yn sydyn i Ma' ma' dy syniada di, be' 'di o 'di ma' dy feddwl weithredol di, 'di o working memory chdi dwi'n meddwl yn rw saith un deg tri eiliad. So dwi jyst yn meddwl am yr holl syniada 'na dwi 'di golli achos bo' fi'n rhy slo yn sgetsio neu'n rhy slo yn CAD. Yym so dwi'm yn gwbo Wyn ti ti yn dylunio yym fatha cynnyrch reit benodol sut s- ydi sut ma'r be' ma' nw galw fo'r ail adroddus yr iteration 'na su' ma' hwnna'n gweithio lle wt ti a ni? Ia, cytuno'n llwyr efo Elgan. Mae, mae cael argraffudd um, yn y swyddfa yn hanfodol wan o gyfer unrhyw fath o uh, studio dylunio. Um, ond mae... John Moch gen i fi pa ffordd mae rhywun yn testio syniadau. Os ti'n sketch, mae sketch yn hmm. prototype iddo fi. Dwi'n gwybod mae'n prototype. Mae Diagram hefo post-it notes ar y wal, mae hwnna'n prototype. Mae pob dim yn prototype, achos mae bwriad ydy dysgu ohono fo. So, dim ots be ydy o, os ydych chi'n gorau plygu darn o uh, cardboard neu, um, neu rhywbeth, neu, yn gwybod, um, yeah, sy'n rhywbeth allan o unrhyw fath o defnydd. Mond bod chi'n dysgu ohono, bod yna'n beth mwy pwysig. Eto, beth dwi'n trio cael rhei disgyblion allan ohoni, myfyrwyr allan ohoni ydy lle maen nhw'n mynd, dwi, dwi'n sgetsio, na i sgetsio, wedyn na i wneud model, wedyn na i wneud rhywbeth arall, a wedyn na i fynd i'r lle cynnyrch terfynol, lle dwi'n dweud, wel, jyst dechrau fo model, dechrau fo rhywbeth 3D, a gweld sut mae hwnna'n edrych. 'Da ni'm yn gor'o' sgetsio bob tro. Hollol. Yym, ne', ie. Ma' gormod o bwyslais weithie efo fatha Instagram a ma' 'na gwefannau fatha Behance sy'n lle ma' ma' sgetsys pobol yn anhygol, ma' nw 'di gwario oria yn perfectio nw i roid nw ar gyfer i pawb i gweld, ond dim dyna fel y math y bob 'im byd Dwi wedi gwneud un sketch sy'n mynd i ddeud da ar gyfer pob meal dwi wedi gwneud ar fatha fel maen nhw'n deud yn Tipgor gefn hanky neu beth fel yna de. Dyna sut mae o'n denu. Um, yr, mae'r offer gorau dwi erioed wedi defnyddio ynde oedd wal e, eh, fatha whiteboard wall gen ni yn yr swyddfa yn design reality wedi sgwennu fatha whiteboard sy'n gen tu nôl i'r um, elga fanna. Hwna di'r offer gorau sgennau o ran dylunio. O ran cael pobl rownd efo'i gilydd, tîm o bedwar neu bump, i feddwl am ryw fath o symud i fyny yw i gweithredu hefo'i gilydd, dyna di'r peth mwya pwysig. Achos o'n i isio, nes i un nodyn oedd Ann yn siarad gynna, a nes di sôn am yr dyfal barhau, a y gair nes i sgwennu oedd insta, achos o'n i isio dod yn ôl i hwn. Dwi jyst isio neud o'n hollol glir, ma' be' dach chi'n weld ar Instagram bobl, di di hwnna ddim yn bywyd go iawn, mae o jyst be' ma' pobl isio chi weld, reit? A ma' ma' pawb yn euog ono fo, fatha'r y y ddelwedd berffaith na wedyn tu ôl iddo fo ma' jyst ma' byd yn disgyn a chwalu ma' bob dim yn ecsblodio back i tu ôl 'ddo fo yym ond ia ma' ma' 'na dilynwch y pobol 'ma ar y s- Instagram ar yr gwefanna 'ma dwi'n dylu- dwi'n dilyn dylunwyr a dwi'n gweld 'u gwaith nw a fel ma' Wyn yn deud ma' nw 'di treulio oria mae o grêt fatha rwbath i ysbrydoli fi a mynd waw swn i'n licio swn i'n gallu neu' hwnna ond dwi hefyd yn gwbod no wê bod o 'di 'neud hwnna'n rhinwedd i swydd yn datblygu'r cynnyrch, 'cos fysa'r yr amser yym ddim gynna fo i dreulio'r amser yna. Ond, ia, Ann, sori dwi'm yn gwybod ar y dyfal barhau 'na. Peidiwch â gwa- ia, peidiwch â gwario gormod o amser ar Insta, a peidiwch â defnyddio Insta fel 'ych yy craidd yym yy ti'n gwybod, inspiration, 'swn i'n ddeud. Ma' isio trio bod yn mwy gwreiddiol, does, ti wbo, ma' isio swn i'n deud yy meddwl am yr deunydd neu natur neu... Ie. ...wbath y llwybyr trach na be' ma' rywun arall 'di neud ond ma' 'na lot i ddysgu arno fo bendant. Mae... Ca'l meddylia ma' pa mor wa- wahanol fysa fo hebddo fo. Dyna odd o dyna odd gennon ni. Ie dwi dwi'm isio swnio fatha'r hen fogies yn yy cyn yr internet ond yym ma' ma' hwnna wir hefyd sialens i chi ddisgyblion pan 'dach chi'n ymchwilio am rwbeth Anwybyddwch y pump tudalen cynta o'r search engine, 'c'os ma' pawb yn ffindio rheina. Yym chw- cerwch yn ddyf- cerwch yn ddyfnach, chwiliwch am yr petha gwahanol 'na, be' dwi ddeu', cerwch lawr yr sort of twll cwningan 'na, a mynd ar ôl petha, yym a wrth gwrs ma' ma' petha mor hawdd, ma'r wybodaeth mor hawdd i ga'l gafel arno fo oes yma. Yym ond be' dwi'n teimlo ydi ma' pobol jyst yn sbïo arno fo am eiliadau a ti'n anghofio. Ia? S- Wna i sialens i pawb heno, steddwch i lawr, f- ffeindiwch eich hun rhywbeth dach chi'n licio, a jyst edrych arno fo am funud cyfa. Setiwch eich teimar. S- Astudiwch eich hun yna am funud i weld llinellau, patrwm, leins, um, proportion. B- Dwi'n mo, jyst sbïwch arno fo am funud. Dwi'n mwyn gwybod. Hwna di'n sialens i chi. Um, reit, um, dwi'n ymwybodol, mae yna, ma na i weld os yna gwestiwn. O, oh, mae yna gwestiwn i Wyn. Be oedd y prosiect cyntaf i chdi ddylunio? Ti'n cofio'r peth cyntaf nes di? Um, a wedyn y prosiect uh... cyntaf gys di dydalu amdano fo pam nes di ddechrau job chi? uh, Um, Mae'r ddau yr un peth dwi meddwl. Um, prosiect cynta, um, dwi'n cofio wan um, yn Ysgol Creifi'n gwneud arwydd ar gyfer y tŷ, um, dyddio pren a metal, um, ac mi oedd hwnna dal i fod ar tŷ mam a dad ers, ers 20 mlynedd. Um, Dwi'n cofio hynny'n iawn. Ond be o'n i'n ymwybodol oedd oedd athrawon dylunio gen i'n creudyn yn annog pawb i wneud rhywbeth gwahanol. Dim gwneud rhywbeth typical, rhywbeth jyst yn hongian efo rhyw chain, neu rhywbeth hollol gwahanol yn dredu dychymyg yeah. ynde. Uh, so, dwi hyd yn cofio hynny, gan fod ar tîn am y dad. A wedyn, uh, o'n i'n lwcus iawn, gas masg um, y byddin, uh, nes i fath o blwyddyn pan nes i, i gweithio design reality, pan nes i orffen coleg, uh, ac oedd hwnna'n yn diddorol iawn. Uh, dwi'n o flaid rhyfedd am byd fel yna, ond o ran offer uh, diogelwch, dio mwy na'm byd, um, ond oedd o fraint o cael profiad o um, y prosiect yna a'r gwahanol fath o offer oedd rhaid i'r gasfasg yna uh, bodoli hefo mewn helicopters neu tanks neu um, bod math o bethau fel yma elgan neu bob dydd. Dyna sy'n diddorol ynda, jyst y gwaith ymchwil dwi'n mwynhau bron weithiau mwy na'r gwaith dylunio. I dysgu am gwahanol, gwahanol bethau rhyfedd, dwi wedi app o blaen. Dwi'n meddwl bod gennym ni thema ar gyfer sgwrs arall efo yma, moeseg mewn dylunio, ethics, ia? Yeah? Wyt ti'n dylunio right. rhywbeth o, wt ti ddim yn gyffyrddus efo fo dy hun, ond ma' ma' honna'n drywydd hollol, hollol wahanol. Tiwniwch chi fewn mewn bythefnos bobl, na chi. Um, um, reit, so, na i drio cau pen y mwdl rwsyd, dwi'n mwyn gwybod. Um, o'n i'n sgwrsio efo dylunydd chydig yn ôl a oedd o'n gweithio lawr yn Llundain a gweithio fo cwmnïa yn cychwyn fatha start-ups a buddsoddiada mawr a ballu ac oedd o'n deutha fi ac oedd o'n chwip o ddylunydd ei hun ond oedd o'n deud ma' dylunio mond rhyw un neu ddau y cant o be dwi'n neud yn yn mywyd bob dydd. So ella na'i orffan wan bobl, achos eto da ni isio t- pwrpas y sgwrs mae hefyd mewn ffordd ydy tynnu ar y, ar y sgiliau um, da ni'n datblygu. So, fe gyda ni'r sgiliau calad, fel maen nhw'n galw, does y sgiliau technegol. So, da ni'n gallu sgetio neu ti'n gallu defnyddio CAD. Um, be sa chi'n ddeud, dwi'n ymddiheuro cos dwi ddim di rhag rhybuddio nhw am y cwestiwn yma, um, be be' 'sa chi'n ddeud ydi'r sort of, ag eithrio dy sgilia dylunio a dy sgilia gneud a dy grefft, be' 'di'r sgil pwysica arall sydd yn sort of, dwi'm yn gwbo, yn ych dydd chi, yn ych, yn ych bywyd a'ch gwaith chi mewn ffor? Ella'r gwaith 'na'n bwysicach, dwi'm yn gwbo. Dwi jyst mynd i o- weld os 'di rywun yn gwirfoddoli i atab gynta ŵan, gawn ni weld. O! Um, swn i'n dweud, dwi'n sy'n mynd dweud ar y tools, ddim llawer dim mwy. Okay, mae, mae gennau tîm a mae yna bimp o dylunwyr yn yn hi mi. Um, felly dwi'n o hyd yn gofyn pam. felly, bod mae rhywun eisiau gwneud rhyw, rhyw fath o syniad, dwi'n gofyn pam, a be di'r, be, be, sut mae hynny yn mynd i roi rhyw fath o brofiad newydd i'r defnyddiwr yn diwedd, a dwi hyn yn gofyn pam. so, ond mae'r ma, ma, ma, ma ID y syniad yna, bod, bod, bod pob, pob beth sy'n cael ei bwrpas yn y byd, a sy'n byd sydd ddim yn rhywbeth o gorau bod os oes am angen iddo fo, os am, os am angen iddo fo bodoli, dwi'n meddwl, da ni, um, sut dwi'n gweld pethau, felly, ie. Yeah. Gofyn pam, o gofyn pob peth, pam bod hwnna'n yeah. gweithio fel yna, pam bod hwnna lliw yna, pam bod yr handlan drws fel hyn, pam mae'r bob math o cwestiynau fel, pam mae'r siap y Chos mae yna rwy'n ma rwy'n di wneud y penderfyniad yna i bob dim sydd o'n gwmpas ni does wyn. Mae yna rwy'n di eista lawr a di wneud, mae hwnna'n mynd i fod fel yna oherwydd hyn. weithiau dwi'm yn dallt pam chwaith, ond mm. mae'r chwilfrydedd yna yn holl, holl bwysig. Diolch Wyn. Um, dwi'n sort of sbio... Wel, dwi'n meddwl mae bosib, mae bosib dysgu sgiliau ar ôl hynny i ateb y problemau yna hynny. Ond dwi'n meddwl mae'r cael yr agwedd yna o gofyn cwestiynau yn hanfodol i fod yn ddefnyddio yn munud. Diolch Wyn. Um, Elgan e Ann, pwy sydd am... Dyna, dwi'n gweld os di'n sgil na, ond um, rwy'n attitude o fatha, bod yn curious, I suppose. Yeah. Bod yn peth sort of pwysicau i fi wan, especially gan bod fi'n sort of ifanc ag ar cychwyn um, career fi, I suppose, just i bod yn curious a bod yn barod i ofyn drwy'n uh, fatha Wyn yn dweud, fatha pam bod rhywbeth fel e, a just acceptio bod fi ddim yn dall yeah. bob peth. a bod fi just, just i drio ffeindio allan, jyst yr un cwestiwn yn stupid, obviously within reason, ond um, yeah, just gofyn gymaint o gwestiynau a bosib, really, wrth gymaint o wahanol bobl a bosib, a trio gweithio fo gymaint o wahanol bobl a bosib. Gwych, diolch Elgan, a wedyn, an, dim, Dim pwysa fama wan ond hwn fydd yn gorffan y bennod ma wan. O no! Yym dwi'n ffeindio bod 'na gymaint o betha ti angen gwbod sud i neud yym ma' nw i gyd yn tynnu oddiwrth dy amser di o ty- tynnu oddiwrth amser fi o jyst yy creu ac yym ma' siŵr mae o'n syniad da i ga'l help mewn lot o feysydd eryll yym dysgu dipyn bach o popeth ti gwbo ma' gen ti'r gwerthu gen ti'r arddangos gin ti cyfrifiadur hyn a llall bob math o betha ond mae o gyd yn dwyn oddi wrth yr amsar creu a amsar byr yn yr wsos ydi'r a- actual amsar creu a defnyddio dwylo a dyna dwi'n caru lle mae o ti'n gwbo ti'n gallu ymgolli yn yr dylunio a creu. Dwi me'wl ella dwi'n dylunio a creu 'r un amsar yym achos dwi'n dylunio yn y deunydd weithia' yym so yy dwi dwi dal i ddysgu mwy o hynna hefyd 'lly. Grêt. Dwi'n meddwl, reit, d- o, gwych. Yy dwi isio ail, dwi isio mynd yn ôl ac ail wylio hwn a so't of eto so't of ail feddwl a yym ystyried be' sy 'di ga'l ei ddeud so 'nai yym ia dwi'n me'wl ma'r ma'r cyd-weithio 'na ti byth yn mynd i fod jyst dy hun yn gweithio. Ma'r ma' so't of ma' 'na dîm, ma' isio gweithio hefo pobol eryll. Yym ma'r ma'r cyf- Mae'r cyfathrebu yna um, yn andros o holl bwysig hefyd. Um, ond ia, yeah, dwi'n siŵr sy'n gallu sgwrsio mor ia, dwi'n ymwybodol, da ni 3 munud dros amser. Um, dwi eisiau diolch yn fawr i Wyn, Elgan, Ann, diolch i chi gyd ysgolion a disgyblion anhygoel Cymru sydd wedi ymuno fo ni. Pnawn ma, diolch i, oh, hold on, Gyrfa Cymru, Tania a Dyfed